Һәм дә туплану гына түгел, ул төрле милләтләрдә, гарәпләрдә, үзбәкләрдә, таджикларда, дагыстаннарда, татарларда тормышларында инде ничек тә булса чагыла. Һәм дә без аны күрәбез, җәмәгать һәрбер милләттә кай гына булмасак, ислам динен үзенчәрәк рәвештә тоталар, үтәргә тырышалар. Һәрбер милләттә үзенә хас бер йогынтысы була. Чөнки милләт дигән вакытта, халык дигән вакытта аның горф-гадәтләре, үзенең чаралары, бәйрәмнәре, очрашулары булырга мөмкин. Һәм дә аңар карата ислам дине ничек җавап кайтара? Без аны үзебезнең бәйрәмнәребез, чараларыбыз дип катнаша алабызмы, юкмы? Еш кына шундый сораулар килеп чыга җәмәгать. Әлбәттә, без Рәсәй, Татарстан даирәсендә яшибез. Монда төрле милләтләр булырга мөмкин, һәм дә үзебезнең дә милләтләребезнең, милләтебезнең бәйрәмнәре булганнары һәм дә яңа килеп чыккан чаралар э, көн саен әйтелеп күрергә мөмкинбез. Моңар безнең мусульманнарның җавабы нинди? Әлбәттә, без ислам динен э, үти башлап, барча тирә якта булган, гомумән дини рәвештә үтелмәгән чаралардан инде ябылып куярга мөмкинбез. 9 майның бәйрәмендән, парадындан. күргәзмәләрдән, музейлардан, сабантуйлардан, яңа еллардан ябылып куярга мөмкин без. Ләкин дә аның урынына без нәрсә бирәбез? Ике гаетебез Корбан һәм дә Ураза гаетләрен без ничек ул мусульманча булырга тиеш? Тулышынча зурлап үткәрә алабызмы, юкмы? Әлбәттә, үзебезгә сорау. Еш кына бит Э, намаз укыган кардәшләребез балалары һәм дә туганнарына э, мәҗлестә җыеп э, гаетләрен үткәрмиләр бит бүләген дә бирмиләр гомумән бер смс булырга мөмкин гаит мөбарәк булсын ислам дине безгә шушы бәйрәмнәрне бит аларны зурларга бирә әлбәттә мусульман кешесе иң беренчесе ике гаетне зурларга тиеш һәм дә шушы гаетләрне ул үти нәрсә белән корбан белән һәм дә уразадан соң белән гаете белән бүләкләре белән мәҗлесе белән иншаллаһу тәала шул вакытны безнең бар җомгасы җома көнендә тәмле ризык пешерү бер беребезне тәбрик итү бар аны без күтәрергә тиешбез балабызны гаиләбезне махсус шушы җома көнендә ничек тә булса сөендерү чарасын күргә күрсәк иншалла һичшиксез алар үзен ким итеп сизмәс Ләкин дә шул ук вакытны авылыбызда булган сабан туй, Болгар җыены яки спорт чаралары яки 9 май бәйрәмнәрендә катнашу безгә җәмәгать берничек тә харам була алмый. Әгәр дә без шунда хәмер эчеп йөрмәсәк, җиният, ягъни Аллаһ каршында булган җиният гына эшләргә катнашмасак, Ир белән һәм дә хатын-кыз арасында уйна, уйнаган чараларда катнашмасак, җәмәгать, монда бернинди хата юк. Шул вакытта әгәр дә әле безнең улыбыз яки үзебез чыгып көрәшсәк, көчебезне күрсәтсәк, ниһаять, мәйданда җәмәгать күркәм булачак, кара әле, мәчеткә җиргән җегетләр нинди куәтле вә дәртле булып торалар дигән сүз булып торачак. Түбәтәйле сакаллы җегет чыкты. Карале, нихәтлек ул корычтай нык сәламәтлектә дигән сүзе булачак иншалла. Шаят сезнең эшегез сәбәбендә кешеләр мәчеткә якындалачак иншалла. Аңар бит әле бер ел алдан әзерләнергә кирәк. Һәм дә күпме ул файдага китерә җан бихисап. Шул ук вакытта җәмәгать, әгәр дә без шушы сабантуйларга яки хәтта Болгар җыеннарына чыксак та, анда кардәшләребез белән очрашабыз, туганнарыбыз белән очрашабыз, сыйныфташларыбыз белән очрашабыз җәмәгать. Аларны алар белән очрашкан вакытта алар бездән нәрсә күрә? Нәрсә ишетә? Алар бездән ишетәчәк Ассаламу алейкум дигән сәламне. Хатыныбызны үзебезне түбәтәйдән балабыз чиста пак, машаллаһ. Хәлләрен ничек дигән вакытта Аллага шөкер, альхамдулилла дигән сүзләрен ишетәчәк. Җәмәгать без аларга үрнәк булачабыз изге эшләрдә. Безне авызыбызда булмас тәмәке, безнең кулыбызда булмас сыра һәм дә хәмер. Ни хәтлек без аларга яхшы үрнәк булачакбыз иншалла. Әлбәттә, күңел ачу ислам динебездә харам түгел. Фәкать күңел ачкан вакытта без хәмер Сыра нинди булса бер гөнаһларга керерлек тиеш түгел, иншаллаһу тәгалә. Без шушы чараларга катнашу гына түгел, без шушы чараларны үз кулыбызга алып, аларны оештырырга ярдәм итсәк, балаларыбызга ничек безнең инде тәртипкә кереп китте Балтач районында балаларга сабан туе үткәрәбез. Шушы сабан туйларда кешеләр җыелыша. Куранын ишетә, вәгазен ишетә, хәзрәтләрне күрә, чалбасыннан, чапанындан. Инде нинди матур тәртипкә кереп китте, азаннар белән яки Кураннар белән ачылып китә шушы чараларыбыз. Әлбәттә, динне ишеттерергә, халыкка вәгазьне ишеттерергә бер сәбәпләрдән булачак, иншалла. Хәтта хәзерге вакытта тәртип җәмәгать Гомумән, шушы чараларда хәмер сату юк. Ни сәбәптән? Чөнки дин керә җәмәгать, әхлак керә һәм дә бу тәртипнең, бу пакълыкның, чисталыкның, ислам диненең яхшылыгын үзебез генә күрмибез җәмәгать. Тирәк булганда халык та күрә, һәм мусульман диненә әле хас булмаган халыклар да күрә безнең хәләл ризыгыбызның ачык йөзебезнең ә, нурның ә, сәбәпләрен иншалла әлбәттә иншалла шушы бәйрәмнәрдә катнашсак иншалла үзебезне мусульман ягыннан күрсәтсәк һичшиксез күркәм булачак һәм дә моны без фәкать хуплыйбыз һәм дә катнашырга чакырабыз әгәр дә инде катнашмасак үзебезнең балабызга нинди дә булса икенче чаралары катнаштыру булсын бергәләп урамга чыксак та аларга бер тәмле томлар сатып алсак та яңа кием сатып алсак та аларның күңеле буш калмаячак иншалла бар шундый чаралар кайсысында әлбәттә кызлар белән җегетләрнең биюләре дискотека дип атала балаларыбызны мәктәптә дә чакырырга мөмкиннәр алар Кышкы, язгы, көзге дискотекалар балабыз үсеп пара 14-15 Анда балабызны чыгарып җибәрәсе килми, чөнки беләбез җәмәгать, 12 яшьлек балалар дискотекасында бер нәрсә дә булмас. Ләкин дә 15 яшьлек балалар дискотекасында алар тышта яки эчтә хәтта сырасын эчергә мөмкиннәр. Беләбез, анда кызлар белән җегетләр арасында кирәкмәгән ислам дине буенча тыелган эшләр дә пәйда булырга мөмкиннәр гомумән кайсысы артыннан безнең өлкән кешеләр хәрбесен күреп бетерә алмаска мөмкин балабызга бу эш харам барма дигән сүз белән генә аларны кисеп ташлау дөрес булмас аның урынына ни булса икенче бер бер чара үткәрсәк йортыбызда итен кыздырсак пылавын пешерсәк бөтен гаиләбезне җыеп нинди булса бер икенче әйтерлек кинотеатрына кафесына ресторана алып чыгып китсәк матур кием сатып алсак чәчәген бүләк итсәк үзебезнең кызыбызга аларның күңелләре буш калмас аллаһ насыйп